Татарстан язучылар берлегенең тугры YouTube каналы тамашачылары бүген безнең язучылар берлегенең менә шундый мөхтәрәм, мөбәрәк җирендә хөрмәтле кунагыбыз, күренекле язучыбыз, драматургыбыз, галимебез Галимҗан Гыйльман.
Э, минем сүзем э, күренекле шагыйрь, халык шагыйре Мөдәрис әкә Әгъләмов турында. Без аны әкә дип йөрттек бит инде барыбыз да. Безнең буыннарда, сезнең буыннарда. Сездән без дә ул бик мәгънәле.
Хөрмәтле сүз кебек тоелды ул әкә дигән сүз. Шуңа күрә Мөдәррис әкә турында. Э, бер вакыт мин инде хәзер студент түгел, эшләп йөрим. Ләкин барыбер дә студент елларыннан ук безнең танышлык бар иде һәм ара-тирә кергәләп чыга иде. Аның шундый гадәте бар иде, яшьрәкләргә кергәләп-кергәләп йөри иде ул. Хәлләрен белгән булып, сөйләшеп утырып, ә мин миңа керә иде күбрәк Шәехзада Садабабич турында сөйләшергә. Чөнки ул бу шәхесне бик нык хөрмәт итә иде. Менә шунда сөйләшеп утырдык, утырдык та бер кергәнендә кулында Кәгазьгә, гәҗиткә төрелгән бер төргәк бар. Күреп торам, шигырьләреме аның, яз кулъязмасымы, башка берәр нәрсәме. Озак кына утырдык. Мин Кызыл Почмакта эшлим, тәрбияче булып, бер тулай торакта. Әле Галимҗан туган Шәехзада бабый синең авылдашың да. Авылдашым, әйе. Мин аның теге гомеремне багышладым бит инде аны өйрәнүгә. Шулар турында сөйләшеп утырабыз, утырабыз. Бер вакытны шигырьләрен дә укып алды бу. Миннән дә сораштыра, мин аспирантурада укыйм бит инде, Бабич турында сораштыра. Аның әбисе бит инде Бабичны белгән кеше Уфада. Менә шулар турында сөйләп китә ул. Менә шулай шактый гына утыргач, ипләп кенә чыгып китте. Ул артык нык саубуллашмыйча, артык нык Кул кысышмыйча, матур гына иттереп, тыныч кына чыгып китә торган гадәте бар и. Шигъри адымнар белән.
Әйе, шигъри адымнар белән.
Икенче көнне карыйм, төшәм үземне кызыл почмакка. Теге гәҗит төргәге тора бит өстәлдә. Шундый күңелем авыртып китте, чөнки бу бит үзенең шигырьләрен калдырган. Ачып карыйм, чыннан да шигырьләр. Бер төргәк шигырь, анда бер 20-30 гына бит бар. Ләкин таный алмыйм, үзе генә таныйдыр инде, бик нык Кызыл уклы язылган, почерк бик авыр инде. Ә танып та була кайбер урыннарын, укып та карыйм. Мөдәррис Әгъләм. Эй, моны эзли башладым бит. Ну, ул кинәт кенә югала торган гадәте бар. Ул Акыш күлендәме, башка җирдәме, кайтып киткән бер җирдә, бер җирдә ул Шабашкада мул вакытта. Менә шулай иттереп таба алмадым. Бер-ике айдан мин аны күрдем, таптым ниһаять, берәр Мөдәррис әкәм әйтәм. Сез бит бик кадерле әйбергезне калдырып киттегез миңа. Сез мәктәп шигырьләрегезне калдырып киттегез. Мин менә әле янымда юк, китереп бирәм битәм. Сез кайда буласыз? Кая китерергә сезгә? Ул әйтә. Галимҗан ди, борчылма. Мин аларның барысын да яттан беләм ди. Менә шушындый кеше иде ул. Чын шагыйрь, бөтен язганын яттан белә торган кеше. Борчылма, Турсун ди. Ул шигырьләр әле дә миндә, минем архивта иң кадерле бер архив материалы булып тора. Чынлап та, менә шушы Моментта мин аның шагыйрьлеген аңладым. Элгәрерәк аңлап җиткәндерме, юктыр. Менә шушы. Мин аны яттан беләм. Бөтен шигырь минем җанда диде ул, күңелдә диде. Менә шушындай. Әйе. Менә шушы Бабич турында икенче бер сөйләшү вакытында әйтмичә булмый бу турыда Бабич турында сүз чыккач, миңа әйтә ул. Галимҗан ди, син Бабич турындагы минем мәкаләне укыдыңмы ди, Казан утларында. Юк, мәйтәм. Карап барган кебек инде, ләкин укымадым. Ярар, син укып торма, мин аңа сиңа сөйлим ди. Сөйләп чыгам әле, аны табып укырсың ди. Миңа бер сәгать Шәйхзә Забабич турындагы мәкаләсен сөйләде. Шул кадәр эчтәлекле, шул кадәр бай. Мавыктыргыч ничек Бабичның шәхесен ачкан бер мәкалә. Материаллар шундый яңа. Мин әйтәм, тизрәк укысым килә бит, эзлим. Хәр аерылыштык, булды, рәхмәт әйтеп киттек. Табам әйтәм, табам, укыйм. Табам, ә эзлим, эзлим, эзлим. Казан утлары редакциясенә бардым. Юк. Соңгы еллардагы бер санда да юк. Хәзер мин сорыйм редактордан. Кемне ул вакытта әйтә дә алмыйм хәзер. ризык карыйсың микән? Сорыйм. Бөтен мөдәррис галимнең мәкаләсе чыккан, салам кирәк миңа. Бәгъвиш турында. Юк ди, андый мәкаләнең басылганы юк ди. Чынлап та, андый тур, андый мәкаләнең басылганы булмаган. Миңа шушы мәкаләсен сөйләп чыгып китте. Менә шушындый мөдәррис әкәбез бар иде безнең. Бер данәдә чыккан бер санда һәм бер укылышта, бер сөйләнештә чыккан мәкалә. Минем җанда калган мәкалә бик күп информация. Ничек шуны язмагандыр? Ну, мәкалә дип әйтүе хак бит аның. Менә шушы әйберне үзе белән алып китте ул шул мәкаләне. Ну, минем күңелдә калды эчтәлеге һәм андагы мәгънәсе.